Woyɛ aberanteɛ na wɔ ha na woawo a, hwɛ akwadaa no. Wate? Hwɛ no o. Hwɛ no o. Hwɛ wo ba yie o. Bɔ ne ho ka. Ma no sika. Ma no sika. Meka sɛ ma no sika a, hyɛ no sukuu. Pushi no. Fa nyamesom wura ne mu. Deɛ ɔpɛ no, fa ma no. Korɔkorɔ no. Ɛmma maame no ho abufuo nti, Ɛnto no asaworam. Mmarima bebree saa na wɔn teɛ. Ne yere yɛ no bɔne a na ɔde asae ne ba. Ɔboa ne sika sua nti a. Sika sua. Ɔyere ayɛ bɔne deɛ sɛ nka ɛnyɛ nkwadaa no asɛm. Me wa. Bisa me meka kyerɛ wɔn mo kom kom kum nyinaa. Ɔboa. Aka ne last hundred cities. Ɔwɔ manage. Ɔwɔ manage wɔn. Sikani bi ankeka saa nkwasi asɛm gye sɛ ahiafoɔ yi a. Ɔwɔ ma sɛm boa. Ah, na sikani te sɛ despot a bɛgyina hɔ sɛ me me me ba mo koma ɔnyɛ da. Ɔnyɛ. Awurade nom yɛn. Amen. Nti wo awo a, hwɛ wo ba. Te ha din na akɔ yɛ adwuma wɔ bɛda aboɔ ɛna ano obi nyim yɛ na wawo a, ɛmɛtena abu akɔ wo bɛbrɛ o. Kɔ bɛda aboɔ kɔ gye akwadaa a wo hyia bɛma ɔbaa bi a wo san te akora wo san pɛ ɔbaa aware a wo pɛ deɛ ɔnwo yɛ ei ayɛ adeɛ o. Nyame ne wɔ bi ka sɛ baabi a wo bɛwo biara kɔ gye no na. Ɔmo yɛ nhyira. Wo kan Psalm hundred and twenty seven a, ɔse yɛfunu aba yɛ akatua. Nokwasɛm. Bɛbɔ a, Ae. Onyankopɔn n'akatua pa a yɛde tua no ka sɛ yɛbɛwo mma. Enti sɛ Onyame dom boa na ɔhyɛ wo animuonyam ma wonya ba a, ɛno nti na ɔnsɛm. Onipa biaa, onipa biaa, woyɛ debɔnyɛni o, woyɛ papa o, woyɛ kɔmfoɔ o, woyɛ bosomsomni o, woyɛ ɔɔkɔto o, ɛba. Sɛ wonya kɔdi agorɔ de baba nko ara deɛ a, ɔbɛma ɔba no bi. Ana nyɛ saa? Bɔ nsɛm hyɛ ne din animuonyam. Nti sɛ wo obi a ɔyɛ kɔmfoɔ ɛtumi wo ɛhyɛ Nyame animuonyam na ɔyɛ Kristo ni, owo na sɛ wonyɛ a, wobɛnya ama no. Meserɛ sɛ momyɛ fa kasa pa ntete nkwadaa no. Adidi atɛm ne nome no adɔɔso. Bɛbrɛ paa kwasia panin bɛɛma ɛte sɛ wo aboa wo gyimii aboa ei ebi ano ɔyɛ wo. Bi so tumi di ne ba atɛm saa wanim tantan wo ti pasee sɛ wo papa ti ei sister wobɛbrɛ o. Ɛnni nkwadaa no atɛm. Maame bi a menim no, wadome ne mma saa ma ne mma nyinaa abrabɔ ase. Bu ne mma nnua saa. Wabu ne mma nnua saa ma ne mma abrabɔ nyinaa ase. Enti agyanom, wɔn nhyɛ mo mma abufuo. Mofa suo ne ahopopoɔ ntete nkwadaa no yie. Wohu sɛ ɔbaa a ɛyɛ awowa nto sie so, ɔn berɛ a awobrɛ. Try sɛ wobɛyi akwadaa no afiri saa berɛ a awobrɛ no mu ma akwadaa no san kɔfa mu bi na ama ɛyɛ mmusu bɔ anka sɛ ɔwo papa koraa ababɔ saa na ɛteɛ. Bɔ mmɔden sɛ wobɛpia wo mma. Wote? Kɔ Bible sɛ agyanom ɛpa adeɛ sie ma mma. Na san fa nyamesuro tete nkwadaa no. Amen. Wote? Fa nyamesu tete nkwadaa no. Obi betumi ka kyerɛ obi sɛ, Kafra, mpanin. Ɔba pii na no ka kasa wei a, wo, wonkyɛre wuo. Tete nkwadaa no sɛdeɛ ɛsɛ onyamesom pa. Na Awurade ama woammrɛ mu. Menim sɛ tumi bi wɔ fie koraa soma ɔhaw de ba mmɔfra no so a, nyamesuro a ɔde ama nkwadaa no ti no.